Ine, bir näbellili deňsizlikler. Bir näbellili deňsizliklerem edil çözülende deň, e, beýleki deňlemeler ýaly, bir näbellili deňlemeler ýaly çözülýär. Ýöne tapawut näme? Şu ýerdäki deňdiriň ýerine e, deňsizlik uludyr, uludyr, kiçidir, uludyr, deňdir, kiçidir, deňdir ýa-da deň däldir ýaly alamatlar ulanylýar deňsizliklerde. Ona geliň, çözeliň. Indi çözjek bolsam deňlemede men şuny deňdir diýip göz öňüne getirsem şuny nädip çözerdim? Sany beýläk atardym, x iki goýardym we x tapardym. Onda men şu bir ädimleri ýerine getirýän. Şu sanymy beýläk geçiremde öňündäki alamat üýtgeýär. Onda näme galýar? Bärde minus üç x galýar. Kiçidir deňdir minus sekiz Plus üçüm, plus on üçüm minus on üç bolup geçýär. Onda minus üç x kiçidir deňdir. Ikisini hasaplananda alamatlary meňzeş. Onda goşup alamatyny goýýan. Ýigrimi bir. Indi şu ýagdaýda iki tarapda minus bar. Eger deňlik bolan bolsady, men gön minuslary ýok edip bilýärdim iki tarapdan. Iki tarapa minus bire bölüp bilýärdim diýip bilerin. Ondan şu ýerde iki tarapy minuslaryny Ýok etjek bolsam, men şu ýerdäki kiçidir-deňdir alamatymy tersine üýtgetmeli bolýan. On iki tarapyň minusyny aýyryp men näme diýip ýazýan? Üç x uludyr-deňdir diýýän. Ýigrimi bir. Ine, şu ýerdäki köpeltmä beýläk bölmegi geçirsem, ýigrimi biri üçe bölen ýagdaýymda ýedi. Diýmek, x-iň alyp biljek bahalary ýediden uly ýa-da ýedä deň. Onda şu ýeri barlap, goýup barlap görüp bilýän. Haçanda ýedini ýa-da ýedi gün uly sany goýanymda şu deňsizlik ýerine ýetýär. Meselem, sekiz goýaly. Üç sekiziň ýigrimi dört. Ýigrimi dört min on üç minus ýigrimi dördüm näçe bolýar? Minus on bir bolýany üçin sekizden kiçi bolup durýar. Diýmek, deňsizligim dogry. Indiki mysala seredeli. Ýene şu gurýadymlary ýerine ýetiren. X-ler bir tarapa, sanlar bir tarapa. X-ler bäri goýalanda Bäş iks bärdäki minus iki iksy alsam bärik plus iki iks bolup geçer. Uludyr, deňdir. Nämeden dördi ilki ýazýan. Plus altym bärik geçende minus alty bolup geçýär. Indi hasaplaýas. Ýedi iks uludyr, deňdir. Dört aýyrmak alty. Alty uly bolan üçin minus iki. Ony iksim uludyr, deňdir. Minus iki gatnaşan ýediden. Indiki misalym minus bäş x ýigrimi men şu ýerde x tarapdaky minusy ýok etmek üçin iki tarapy minus bire köpeltmekçi onda bäri minus bire köpeltsem bäş x bolýar bu alamat minusa köpeldenimiz üçin ters bolýar minus ýigrimi indi x-iň ýanynda minus zat galmady göni sany geçiräýmeli onda x-im uludyr minus ýigrimi gatnaşan bäşden, onda x-im uludyr, minus, bölen ýagdaýymda dört çykýar. Birnäçe mysala seretsek, şu ýerde uludyr alamaty bar. Deňdir alamaty bolan bolsa men näme ederdim? Garşylyklaýyn köpeldip bilerdim. Onda garşylyklaýyn köpelden ýagdaýymda şeýle şuň aşagynda bir bar diýip hasap edeli. Üç iks ýa-da iki tarapy iks minus ikä de köpeltýän diýip hasap edip bilerin. Iki tarapy iks minus ikä köpeldemde gysgalar. Goşmak dört, uludyr bäş, köpeltmek iks minus iki. Onda ýaýy açyp, iksleri bir tarapa, sanlary bir tarapa etýäs. Üç iks goşmak dört, uludyr bäş iks, aýyrmak ondan. Bäş iks beýläk alaly. Üç iks Aýyrmak bäş iks uludyr minus on dördi minus dört bolup geçýär. Aýyrsak minus iki iks uludyr. Hasaplasak bärini minus on dört. Ýene iki tarapda minus bar. Onda minuslar ýok edesim gelýän bolsa iki iks alamaty üýtgedip gitýän on dört. Ýagny iks e, köpeltmek bolan üçin bölmegi geçirsem ýediden kiçi sanlar bolup bilýär. Onda men meniň jogabym näme? Hemme hakyky sanlar 7 den kiçi bolan ähli hakyky sanlar. Ýöne bärde bir e, üns bermeli zadym bar. 7 den kiçi. Islendik sany şu ýeri goýamda jogabym 5 den uly boljak eken. Emma şeýle bir san haçanda şu ýere 2 goýanymda men aňlatmamy garyşdyrýan üçin, ýagny maýdalawjy nol bolanda kesgitsiz ýagdaýa getirýär meň rasional drogumy. Şonuň üçin hemme 7-den kiçi sanlar, ýöne 2-den başga. Ýöne biz şu ýerde 2 bize problema çykarýan üçin 2 x 2 bolup bilmeýär diýip ýazýas. Ýadyňyza düşýän bolsa men köplüklerde e, köplügi görkezmegiň bir usulyny görkezipdim. Indi deňsizliklerde we deňlemelerde kökleri ýazanymyzda şol e, köplügi e, görkezmegiň bir usulyndan peýdalanmaly bolýas. Ona näme diýen x-iň alyp biljek bahasy X-iň alyp biljek bahasy çyzdygymy goýýan. Indi düşün şu ýerde bir düşündiriş girizýärdim. X 7-den kiçi ähli sanlar, ähli hakyky sanlar. Onda X element ähli hakyky sanlar. E, aýyrmak nämäni aýyrýan içinden diňe 2-ni aýyrýan. Diýmek şu ýazanym Meniň çözüw x-iň alyp biljek bahalarynyň köplügi. Ýagny s eger men s köplügi x-iň alyp biljek bahalary diýip hasap eden ýagdaýymda, onda s köplügi şu şekilde. Mundan öňki çözen mysallarymda e, jogaplary bu ýagdaýda men görkezmendim. Bular täzeden görkezeli. Onda şunuň e, çözüw köplügini men s diýip belleýän ýagdaýymda s deňdir Näme bolýar? X-iň alyp biljek bahalary X diýenim X 7-den uly X uly ýa X 7-den uly ähli hakyky sanlar diýip ýazyp bilýän. Bunam şu bir ýagdaýda ýazýan deňdir X-im X uludyr minus 2 gatnaşan 7-den haçanda X elementi bolanda ähli hakyky sanlar haçan e, bärde x'im hakyky sanlar köplügine degişli haýsy haýsy bölegini alýan e, minus 2 gatnaşa 7-den Uly bolan ähli hakyky sanlar. Muň üçinem jogap edil şu ýagdaýda bolýar, ýöne şuň ýerine şuny ýazanyňyzda jogaby aňlatdygyňyz bolýar. Indiki mysalymyza seredeli. Indiki mysalda aşaklarda rasional maýdalawjylarda sanlar bar, rasional droplar. Onda bärde aňsatlaşdyrmak üçin işimizi hemmesiniň aşagyny deňläp, göni gysgaldyp bilýäs. Indi şuňam aşagyna men bir wa diýip ýazsam hemmesiniň aşagyny men alta deňläýen ýagdaýymda şu bölegi iki bilen köpeltmeli bolýan aşagyny ýokarsyny bu bölegi üç bilen köpeltmeli bolýan bu bölegimi alty bilen bu bölegim özi galýar sebäbi aşagy alty ona köpeldeli ikä köpeldimde iki x aýyrmak alty aşakda iki üçin alty aýyrmak e, iki köpeltmek iki x köpeltmek üç alty x goşmak üç, aşakda alty, uludyr, deňdir. Iki altyň on iki gatnaşan alty, aýyrmagam x gatnaşan üç, alty. Indi seretýän hemmesiniň maýdalawjylarynda alty bar. Onda e, altylar ýazmak hökman däl. Men diňe ýokarlaryny ýazaýmaly bolýan. Indi şu ýerde ýokarlaryny ýazan ýagdaýymda men şulary ýaýyň içinde ýazmasam, öňündäki minus men ýaýyma täsir etýän üçin kynçylyk ýüze ýalňyşlyk ýüze çykyp biler. Onda göni şeýle alal aşak iki x aýyrmak alty aýyrmak men ýaýy şuňa görä açyp ýazanymda aýyrmak alty x aýyrmak üç uludyr deňdir on iki aýyrmak x goşmak üç indi şu ýerde x-ler hemmesini bir tarapa jemlämde iki x Aýyrmak, alty iks, bu iks bärik geçirseň goşmak iks bolup geçýär, uludyr, deňdir, on ikini ýazýas, goşmak üç, minus alty bärik plýus alty bolup geçýär, minus üçim bärik plýus üç bolup geçýär. Indi şular hasaplan ýagdaýynda minus iki iks aýyrmak alty iks minus dört iks bolýar, goşmak bir iksimem Minus üç x bolýa. Uludyr, deňdir. Goşan ýagdaýymda on bäş, ýigrimi bir, ýigrimi dört. Indi şu minus men ýok etmek üçin näme etýärdim? Iki tarapy minusda köpeldenimde üç x bu alamatam üýtgetýärdim. Minus ýigrimi dört. Onda x-im kiçidir deňdir minus 24 3-e bölen ýagdaýymda minus 8 çykýar. Diýmek men çözüw köplügim Bärde rasional droplaryň aşagynda x-e degişli hiç zat bolmandygy üçin maňa hiç hili mesele çykarýan ýagdaý ýok. Şonuň üçin diýýän, meniň çözüw köplügim deňdir x, x-iň alyp biljek bahalary e, minus sekizden kiçi ähli hakyky sanlar şu ýagdaýda e, aňlatýan.